Howard ydw i. Dwi'n byw ym Mhenygroeslon ar y ffordd i Aberdaron efo fy nhraig, Lesley, ers deng mlynedd rwan a 'da ni wedi dysgu Cymraeg ers deng mlynedd efo'i gilydd. Dwi'n dwad o O Dreffynnon yn wreiddiol, yym, yy, ond mewn teulu di-Gymraeg. Yy, roedd fy naid, yy, dyn o Gerrig y Drudion, Cymro go iawn, ond nath o briodi dynes o'r ardal Wrecsam, yy, heb diddordeb yn Gymraeg, felly roedd iaith y teulu Saesneg ar ol hynny. ac ar ol symud i Loegr pan o'n i'n naw oed, nes i golli tipyn bach o Gymraeg mod i wedi dysgu yn yr ysgol, felly dyna ni, ond rwan dwi'n trio neud yn well. Be ydych chi'n fwynhau wneud yn eich amser sbâr? Ww, llawer o bethau. Yy, cerdded, dwi'n cerdded dwywaith y wythnos weithiau, neu unwaith efo grwpiau lleol. Yy, gweithio yn yr ardd, yy, efo fy nhraig. Mae fy nhraig yn penderfynu beth sy'n mynd i digwydd yn yr ardd, a dwi'n helpu wneud y peth. Yym, be arall? O, dwi'n licio darllen, yy, yn arbennig hanes, yym, hanes Cymru a llawer o bethau eraill. Yym yy o dwi'n chwarae gemau yy strategol ar y cyfrifiad dir, felly dwi'n tipyn modern hefyd. Yym ond yym ie, a dwi'n dysgu Cymraeg wrth gwrs ac felly yy ie, amser llawn dwi'n meddwl ie.
Pam wnaethoch chi benderfynu cystadlu am y gadair eleni?
Dwi'n meddwl tair blynedd yn ol yy yy nesh i cymryd rhan mewn yy Eisteddfod y Ddysgwyr yym adrodd cerdd Aberdaron gan Cynan ar y llwyfan a ro'n i'n nerfus iawn felly y tro yma ro'n i'n meddwl da iawn neud tipyn o gwaith cartref yy sgwennu rhywbeth ymlaen llaw a fydd 'na ddim angen mynd ar y llwyfan felly Dyna cynllun, ie.
Mae eich cerdd chi llawn hiwmor. Mae hi'n atgoffa rhywun o gerdd y bardd Cymraeg enwog, Dafydd ap Gwilym, gyda'r holl bethau'n mynd o'i le a'r trafferthion wrth i chi geisio cyrraedd at y ferch. Ydych chi'n mwynhau gwaith Dafydd ap Gwilym, neu ai cyd-ddigwyddiad ydy'r tebygrwydd?
Dim cyd-ddigwyddiad o gwbl, na. Yym, na, ro'n i'n meddwl am Dafydd ap Gwilym pan o'n i'n sgwennu. Yym, yn arbennig ethla trafferth man tafarn. Yym, dwi ddim yn medru sgwennu fel Dafydd ap Gwilym o gwbl, wrth gwrs, achos mae o'n defnyddio llawer o gynghanedd a phethau cymhleth, ond dwi'n licio ei agwedd ac ei synnwyr o eironi, felly yy.
Testun cystadleuaeth y Gadair oedd Drysau. Ydych chi'n teimlo bod llawer o ddrysau wedi agor i chi ers i chi ddysgu Cymraeg? Ia, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, I mean, da ni wedi cyfarfod llawer o bobl ddiddorol trwy dysgu Cymraeg, y cyd-disgyblion a Cymry Cymraeg hefyd, a dwi'n dallt mwy rwan o'r hanes a diwylliant Cymru. Yym, a fasa hi'n teimlo yn od iawn i I fyw yn y Bro Cymraeg heb medru siarad yr iaith o gwbl.
Beth fyddai'ch cyngor chi i rywun sy'n dysgu Cymraeg?
Daliwch ati, ie, mae'n werth gwneud yr ymdrech.